In Edizimstim TV, pano patinokupai maupdates ezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga mhuri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV muzuva ranhasi 26 January 2026 just like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update mhuri yezimbabwe e, muzuva ranhasi panguva ino takubatirai imwe zvakare eh, yeupdate e, yezvinhu zvakaitika nezuro e, chaos yakaitika mhuri yezimbabwe pakwamutare pateachers college ezoya sing vanoziva kwamutare muri kuzviona kuti pateachers college vanhu vanga vakagarira e, vachiti izvo e, tanga takagarira e, kuona vatungwarara vachiuya e, vachizotipa mahambas atakarara tichidzikisa e, vana vedu vakave vachidzikisa mahambas iwawo but zviri kunzi mahambas akadzoka so mhuri yezimbabwe izvi zvinotevera mushure mekunge e, president emasoda mzomangagwa vakagara meeting navapotungwarara nemusi wesaturday e, zvakazoita kuti vapotungwarara vambomiswa kuti vanofacilitator kudistributor e, eh, mahambas iwawo e, eh, izvo zvinoteverawo mune zimbabwe mushure mekunge president masodanzo mnangagwa vasaspenda chirongwa chaitungamirwa navapotu ngwarara e, chekuti E, chema empowerment fund e, empowerment e, revolving fund changa chichitungamirwa navapotu ngwarara mushure mekunge vapotu ngwarara vaita sekunge vakaka vava kuda kurwisana nevamwe vanhu vari muzanu p f so zvakatangira apo mhuri yezimbabwe pavakataura e, kunyanyanyanya e, pavakataura vari against e, prophet ubert angel e, kubva ipapo mhuri yezimbabwe tiri kuona isusu kuti e, vatungwarara vava kupinda panguva yakaoma so isusuwo takazoonawo zvakare mhuri yezimbabwe kuti e, president emas madam zonangagwa has nothing e, wrong e, with e, prophet ubert angel kubva ipapo tiri kuona kuti e, pane mamwe futi zvakare e, mapost akasitopostwa zvakare naprophet ubert angel vachinda tosangana napresident but kubva ipapo zviratidza kuti eh, president emasonda mnangagwa navapotu ngwarara is not in good books eh, pari zvino so tinoda kuplaya vhidhiyo iri murezimbabwe kuti muone kuti zvakamira sei zvanga zvichitaurwa pano eh, nevadzimai vari pano vachiti aiwa takafambira mahara eh, hatina kuzopiwa zvatanga takatarisira let us play this video without wasting time

ungandomuka udaidzire munhu kuti uye kusadzamari venda takanyudzwa izvo zvimahamba kutinyudza futi mhuri yezimbabwe mangozvinzwira mega e, vachitaura vachitoti ivo zvakare e, pane e, chikafu chavaida kupihwa but chikafu ichocho havana kuchitambira e, ndo zviri pano mhuri yezimbabwe but doverengawo statement riri pano rataurwa pano necrime watch

vatungwaranda vaifanira vanga vati vachitungamirira chirongwa ichi but vambomiswa topinda mucomment section comment section ndo inotipedzera inotipa analysis yakakwana eh, because munenge mune zvese kuti nyaya iyi vanhu vanenge vachiiona sei kwete isu kuti tinenge tichiiona sei zvinonzi izvo shandai e, mutambire motenga mahamba shandai e, mutambi, mutambire motenga mahamba will, e, will be supplement ndo zvinotorwa zvikanzi aiva shandai e, motenga maham mozvitengera mega e, mukatambira motenga mega because mahambers aya hatinga chinhu chekuti mute depend nacho asi angorowo masupplement zvikanzi nothing said here they deserve it ndo zvinotaurwa nevanhu because in the comment section vanhu vanenge vachitaura zvikanzi demanding from who why did they go there kujaira zvisina basa ndo zvinotaurwa nevanhu vanhu in the comment section they don't have mercy they can comment whatever they want to comment so if you are a feeling station for feelings you will be very sad kana uriwo nga uripo so

Uh, that's what Zanu PF is using to continue exploiting people said ndo zvinotaurwa neumwe zvikanzi e, muchasvinura ndo zvinotaurwa neumwe zvikanzi kikikiki ndo chete macomments atiri kuona pano e, mhuri yezimbabwe mwari kuti aiwa muchasvinura so ndo nyaya ingiri pano mhuri yezimbabwe let us just look for another news here at crime muwachi kuti tione kuti zvakamira sei and this one this is the post of pokugara eh, estate eh, in borodel vasati vambopaona this is pokugara yapostwa pano necrime watch eh, zimbabwe eh, this is pokugara ndopayava ava eh, vakamboona mavideos acho pasocial media eh, aripo pasocial media eh, concerning eh, this eh, buildings ari in borodel pokugara so Here Crime Watch is saying, eh, Bokugara Estate, eh, Borrowdale, this is nice, this is nice, eh, but where are the trees? Vanga vachitiwo pakanaka kuti eh, nzvimbo yakanaka sezvizvi pangewo paine miti vasakangana kusima miti ndo suggestion iri kupiwa pano ne time watch saw so let us look for another news so just before we go for another news we are seeing kuti vanhu vari kukomenda uh, eh, this pokugara estate uh, zimbabwe is becoming uh, more and more uh, beautiful by the day we just have to admit it ndo zvinotaurwa zvikanzi they got grow in four days uh, do they ndo zvinotaurwa neumwe in the comment section concerning pokugara so let us look kuti zviri kunzi chiiko eh, dzimwe uh, nhau eh, zvinhu uh, zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe so another news mune zimbabwe ndedzimwe this video riri pano but we are not going to finish uh, to play this video but ndongokupai concept uh, inyoka mhuri yezimbabwe yakabatwa eh, nemkomana so as we are saying zvinonzi eh, snake catcher eh, chawatan chawa eh, chawatama eh, marimo eh, chawatama marimo eh, vazhinji munombomona pafacebook akabata nyoka eh, here as we are saying top player eh, chitwe chakaitika kubudiriro mune zimbabwe atingonzwawo kuti zvanga zvichinzi chiko but we are not going to finish playing this video so let us play tatema yakabhoilisa mvura vachiti vadire pasi vadira pasi petsisystem ndopa yakabuda vayamira kumira kudai

ndiye akazobata chi ndiye akazobata nyoka ndo nhau mune zimbabwe dzatanga takubatira muzuva nhasi panguva ino ndichisangana zvakare munguva inotevera ndichizokubatisai futi zvakare mamwe maupdates concerning zvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe so for you to be part and parcel of our future videos just like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video and for now is bye